Mba'éichapa temimbo'ekuéra mbo'esyry porundyhápegua? Nemandu'áke ñanemoarandukuaa ñaimeha guive. Che, Mercedes Varge, romoirũta. Ikatu hag̃uáicha jaikuaave ko árape. Ñe'ẽndy opárupi ojeporúva, upéva jaikuaavéta ko árape. Upeva'erã ñamoñe'ẽta ha jaikuaáta avei ñe'ẽndy ha Umi ñe'ẽndy apytépe umi ñe'ẽndy opárupi ojeporúva. Mba'épa jahupytýta opa vove ko tembiapo omombarete ñe'ẽndy opárupi ojeporúva? Oipurukuaa ñe'ẽndy opárupi ojeporúva. Oikuaa ñe'ẽndy opárupi ojeporúva. Mitãkaria'ykuéra ñanemoirũva oĩ jeýma ñanendive ko'ág̃a. Mba'épa ojapo hikuái? Jahechami. Mba'etekópa che prímo jaha ñemuháme chendive ha upekuévo amombe'úta ndéve umi ñe'ẽ. Iporãite péva Jaha nendive, ha upekuévo aikuaave hag̃ua umi ñe'ẽ pyahu árupi ojeporúva. Nemandu'ápa ha'e ou kuri Argentínagui. Ñamoñe'ẽta kómo ñe'ẽrã ohechaukáva ñandéve. Rolfi og̃uahẽ rire iprímo Argentínagui ohekombo'e chupe. Heta ñe'ẽme, ani avave ohekojopy chupe oikoha rupi. Upe va'erã oho hikuái peteĩ ñemuháme, opytáva hóga ypýpe. Rolfi, he'i, Maitei, karai José, mba'éichapa ndeasaje? Karai José ombohovái, iporãmínte, ha peẽ? He'i jey Rolfi, Aipota azuka, mbujape, so'o, ceboy, ñandyry ha juky. Karai José ombohovái jey upépe he'i chupe, Néi, che ra'arõ ke sapy'aite. Ko'ãva ha'e rejurure va'ekue chéve. Aguyje ndéve, he'i Rolfi, jajoecha jey peve karai José. Karai José he'i. Jajoecha jey peve. Tapére, ojoasa heta tapicha oikuaáva chupe ndive. Rolfi, he'i, Maitei, ña Juana, mba'éichapa nde asajemi. Ña Juana, ombohovái, Maitei, Rolfi, mba'éichapa oikomi nde rogayguakuéra, akóintepa pene resãimba. Rolfi he'i, Ore resãimba. Ha peẽ, mba'éichapa peikomi? Ña Juana he'i jey chupe, Roiko porãmba, avei maitẽimi nde pehẽngue kuérape. Aguyje jajoecháta, og̃uahẽ jey peve hógape Rolfi Ohekombo'e iprímo tapére. Jahechamíta ñe'ẽndy ñamoñe'ẽva'ekue. Ápe oĩ peteĩ mitã omomaiteíva. Péicha hína ikatu ñamomaitei. Péva hína asajekue. Ápe katu oĩ hína Mba'éichapa reiko he'i. Oporandu upépe mba'éichapa ha'e oiko. Ha avei he'i oĩ porãha, oĩ porãmínte he'i. Ko'ã ñe'ẽ ojeporu va'ekue pe jehaípe. Avei ojeporu, Akóintepa neresãi? Péva he'ise hína ndahasyiha. Ambue ñe'ẽ jajoecha peve. Ko'ã ñe'ẽ ñande jaipuru voi opa rupi. Jajoecha peve ja'e ajépa. Ha avei ambue ñe'ẽ, pépe he'íma voi hína castellano ñe'ẽme, Gracias. Mba'éichapa upéva oje'e guaraníme? Oĩ porã. Aguyje oĩporãiterei. Ko'ã ñe'ẽ ojeporu opárupi, upévare jaipurúkuri. Jajesareko ta'angáre ha jaiporavo ñe'ẽ ikatúva jaiporu. Jahechami Mba'épa oĩ ko'ápe? Pehechámapa, oĩ hína ohóva ñemuháme ha oñomomaiteiva'erã katuete. Ápe ojapo ko'ã pyharevete ra'e. Mba'éichapa ne ko'ẽ? he'i. Moõpa reho? Aipota asuka, juky Ha ka'a, aretéma rohechase, nemandu'áke, ko'ã hína ñe'ẽ ojeporúva jaikohárupi, ikatu jahávo ñañemúvo. Mba'éichapa ndeasaje, ko'ã avei ñe'ẽ ikatúva ñande jaiporu. Ha jajoecha peve, oĩ hetaiteve ñe'ẽ ikatúva jaiporu Opárupi, ha oimeha aravo jave ha oimeha tendárupi. Jahecha jeývo ñane rembiapo, ñamba'apomíta oñondive. Mba'éichapa omomaitei Rolfi ñemuha

Kuñakarai pe tapére. Nemandu'ápa? Nanemandu'áiramo, emoñe'ẽ jey. Ehesa'ỹijo porã pe jehai pemoñe'ẽrã ikatu hag̃uáicha embohovái porã. Mba'éicha ombohovái? Mba'éichapa omomaitei Rolfi kuñakarai pe tapére? Maitei ña Juana. Mba'éichapa nde asajemi? Ñamohu'ãvo ñane rembiapo, ñanemandu'a jeýta. Ñomongeta pehẽ ha jahechakuaa moõpa ojepuru ñe'ẽnguéra, maitei ña Juana mba'éichapa ndeasajemi, maitei Rolfi mba'éichapa oikomi nde rogayguakuéra, akóintepa pene resãimba. Ore resãimba. Ha peẽ Mba'éichapa peikomi? Ko'ã ñe'ẽ ikatu reipuru rejuhúramo ambue tapére. Ikatu ne irũnguéra, ikatu ne pehẽnguekuéra. Ko'ã ñe'ẽ ikatu reipuru upépe. Ko'ág̃a nemandu'a jeýta, ndépa mba'éicha eñemongeta rejuhúramo upérupi reikuaáva. Reikuaáma ñe'ẽ ha ñe'ẽ joaju ikatúva reipuru. Péicha rehokuévo ikatu reipuru umi mba'e, mba'éichapa ne ko'ẽ, mba'éichapa ne asaje, rei porãpa, nde resáipa, maiteimi nde rogaygua kuérape. Umi ñe'ẽ ikatu ojeporu opárupi. Ne mandu'ápa? Mba'épa oiko ra'e? Ha'ekuéra oho peteĩ ñemuháme. Máva oho oñoprímo ha'ekuéra. Upéicha he'i, Avy'aite jajuhaguére ko ñemuháme. Heta mba'e ahendu tapichakuéra he'íva. Iporãitépa upéicharõ? Ág̃a jaháta jaguatamie tahechauka ndéve umi tenda aréma nderehechavéiva.